Ech soen Iech mol villmools Merci, dass Der komm sidd fir des Pressekonferenz iwwert de Kräizbierg. Ech wollt vläicht eng Kéier ganz kuerz d'Leit virstellen. Bon, mir hu schonn e ganze Wee gemaach an deem Dossier hei, mee Dir kennt d'Leit awer vläit nach net alleguerten. Also ganz lénks ass den Tom Pauly vun der Personaldelegatioun, d'Daniela Willems, och Personaldelegäerten um Kräizbierg, dann ech, seet de Geck, Pit Bach, Zentralsekretär vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen. Op menger Riets ass de Joël Delvaux vum Département des Travailleurs Handicapés hei vum OGBL och. A ganz riets baussen ass den Ermanno Pierini, Personaldelegéierte vun de Foyere vum Kräizbierg, also vum Logement am Fong. Gutt, ech hunn et virdru gesot, mir sinn e wäite Wee scho gaangen um Kräizbierg. An et ass schonn e puer Mol gesot ginn, ech wollt awer vläicht eng Kéier e kuerze Réckbléck maachen, zréckkomme fir Fakten riicht ze kréien an eng Kéier e klenge Réckbléck ze maachen iwwert alles, wat scho geschitt ass. Et muss ee soen, dass dat Ganzt viru ronn zwee Joer ugaangen ass, wou éischt Leit un eis erugetruede sinn an eis konfrontéiert hu mat Doleancen, mat Situatiounen, wou se gesot hunn, Okay, dat hei, dat hei kann net sinn. Mir haten do schonn direkt, wou mer mat grave Sanktiounen, Avertissementen, Entretiens préalables konfrontéiert gi sinn, wou ech och herno nach wäert am Detail drop agoen, mee esou ass dat Ganzt eigentlech ugaangen. Et huet dunn iwwert déi iwwert déi Wochen a Méint, déi komm sinn, huet dat sech ëmmer accumuléiert a lues a lues huet een natierlech do, ech menge vun eiser Säit aus, respektiv vun vum Syndikat, vum Beruffssyndikat genausou wéi wéi beim Joël, wat d'Département Département des Travailleurs handicapés ugeet, erkennt ee jo dann e bëssen Muster dran an et erkennt een e bëssen, wou déi Doleancen hierkommen an probéiert een och dodrop ze reagéieren. Natierlech probéiere mir dodrop ze reagéieren iwwert eis Personaldelegéierten, déi ëmmer erëm de Sozialdialog gesicht hunn, déi ëmmer erëm de Kontakt gesicht hunn an ëmmer erëm probéiert hunn op déi eenzel Situatiounen anzegoen. Wat déi individuell Dossieren ugeet, hu mer och vum OGBL aus reagéiert, hu mer eis och gewiert géint Situatiounen, déi net korrekt waren, déi net richteg ofgelaf sinn. An esou si mer am Fong zweespuereg, hu mer probéiert, do den Dialog ze sichen an do eng Atmosphär um Kräizbierg am Fong ze behalen, respektiv erëm anzeféieren, déi vivabel ass fir d'Leit a wou dem Kräizbierg gerecht gëtt, am Fong senge Statuten no a senger sozialer Missioun no och. Dat ass awer du esou wäit gaangen, dass am Fong ëmmer méi Leit sech gemellt hunn, ëmmer méi Leit op eis duerkomm sinn, ëmmer esouguer Reuniounen, déi mer wollten an engem klenge Kader, wou mer wollten d'Situatioun beschreiwen, ab eemol, dat war nach viru Corona, dat kann ee sech elo scho bal net méi virstellen, mee wou mer dann ab eemol do sutze mat 30, 40 Leit an engem Raum, déi alleguerte gesot hunn, ech wëll gär matkommen, ech wëll hei gären iwwert meng Situatioun schwätzen, ech hu ganz schlëmm Saachen erlieft um Kräizbierg an dat muss ophalen an ech wëll dat gären, ech wëll dat gären. no baussen ginn. Voilà, dat ass esouwäit gaangen, oder respektiv d'Schema war dat, dass ëmmer wa mir intervenéiert hunn, dono erëm méi Leit komm sinn a gesot hunn, d'Situatioun huet sech nach verschlëmmert. Do sinn da systematesch Leit ënner Drock gesat ginn. Dat ass awer och en Drock, dee mir um Niveau vun der Personaldelegatioun gespuert hunn, am Fong um Niveau vun engem Sozialdialog, deen ëmmer méi boykottéiert ginn ass, deen ëmmer manner eescht geholl ginn ass an deen ëmmer méi méi an den Eck gedrängt ginn ass, loosse mer emol esou soen, bis op dee Punkt, wou mer gesot hunn, okay, Esou kann et net weidergoen. Mir soen elo hei, mir zéie elo hei den Alarm a mir soe bis heihinner an elo geet et duer. Mir brauche wierklech e Richtungswiessel um Kräizbierg. An dat war am Mäerz dëst Joer, wou mer un de Verwaltungsrot erugetruede sinn. Mir sinn am Mäerz, hu mer de Verwaltungsrot kontaktéiert, fir ze soen, et gi grav Mësstänn, iwwert déi muss geschwat ginn, déi mer mussen diskutéieren mat engem Verwaltungsrot, dass all déi aner Pisten, déi mer probéiert hunn, am Fong zu näischt gefouert hunn, well se ëmmer erëm blockéiert gi si vun enger Direktioun um Kräizbierg a mer doduerch dee Schratt un de Verwaltungsrot gemaach hunn. Ganz konkret déi Fakten zesummegedroen, a mir hunn et ëmmer gesot, et gëtt en Dossier vu 400 Säiten, dat heescht déi ganz Situatiounen, vun deene mer do bis dohinner Kenntnis haten, déi mer zesummegedroen hunn, hunn effektiv e ganzen Dossier erginn. Natierlech huet deen Dossier bestanen aus Situatiounen vu Leit, déi gesot hunn, ech sinn d'accord, dass iwwer meng Situatioun geschwat gëtt, well et ware vill Leit, déi Angscht haten och fir iwwerhaapt dee Schratt ze maachen. An et muss ee soen, deen Dossier, deen ass, do si Saachen dran, déi mer och kënnen noweisen, do si Pièces à l'appui, do si Beweiser mat an deem Dossier dran, do si Schrëftstécker dran, déi am Fong déi Situatioune beleeën. Deen Dossier hu mir am Juni dem Verwaltungsrot iwwermëttelt ginn an deen ass am Juli dunn, wou mir vum Verwaltungsrot invitéiert gi si fir deen Dossier ze presentéieren, loosse mer esou soen, beschwat ginn, physesch beschwat ginn. Dunn, dat hu mer och schonn e puer Mol gesot, dunn war Funkstille vun der anerer Säit, wat eis immens schockéiert huet, well deen Dossier wierklech geprägt ass am Fong vun enger Gravitéit an a vill ganz schockant Situatiounen do dran behandelt ginn. Do war Funkstille eng laang Zäit. Mir verstinn natierlech op eiser Säit, dass dass do eng, e Verwaltungsrot seet, okay, mir mussen déi Situatioun elo mol analyséieren, mir mussen och eng Direktioun op déi Féiën do uschwätzen, An dann, an dann muss mer weider man. Dass dat awer esou laang dauert, dat kann net sinn. Dat heescht, do hu mer dräi Méint laang op eng Reaktioun gewaart. An den dräi Méint si mer awer ëmmer erëm konfrontéiert gi mat Leit, déi eis gesot hunn, hei, ech hunn, just fir e puer Beispiller ze nennen, Leit, déi no 30 Joer, wou se um Kräizbierg geschafft hunn, gesot hunn, ech kënnegen hei, well ech déi Situatioun net méi packen, well ech dat net méi kann. An deem Summer sinn nach eng Kéier, meng ech, zwee oder dräi Leit, ech weess elo net genau, fortgaange vum Kräizbierg. Et sinn ëmmer méi Leit am Fong, déi dovunner matkritt hunn, dass, dass, dass hinnen nogelauschtert gëtt, sinn ëmmer méi Leit an haut nach un eis erugetrueden an eis gesot, Hei lauschtert, ech wëll och eppes dozou soen, ech hunn och eng Situatioun, déi ech wëll beschreiwen. Mir sinn dunn higaangen, mir hunn e Bréif un de Verwaltungsrot gemaach, mir hunn nach eng Kéier dem Verwaltungsrot gesot, mir brauchen elo hei konkret Léisungsusätz. Dir hutt Zäit bis e gewëssenen Datum, no deem Datum wäerte mer, wäerte mer aner Weeër aschloen, wäerte mer natierlech och un eng Press goen an aner gewerkschaftlech Aktiounen lancéieren. E Verwaltungsrot huet doropshin nach ëmmer kee Liewenszeeche vu sech ginn. Mir hunn dunn eng Plenière organiséiert, wou mer a verschiddenen Duerchgäng hu misse maachen. Coronatechnesch war dat net anescht méiglech, well mer de Sall net konnten esou aménagéieren, dass esou vill Leit giff eragoen. Dowéinst hu mer der e puer Duerchgäng gemaach, mee wou eng ronn 100 Leit deelgeholl hu vun de Salariéë vum Kräizbierg. Do sinn och nach eng Kéier Leit gewiescht, déi sech manifestéiert hunn, déi gesot hunn, Ech wëll och elo nach eppes lassginn, ech wëll iwwer eng ganz schlëmm Situatioun schwätzen, déi ech erlieft hunn. Do sinn och ëmmer méi Leit, muss ee soen. Am Ufank war, huet et e bëssen ausgesi wéi wann deen Dossier e bësse Richtung Atelier Kräizbierg geriicht wier, mee et sinn ëmmer méi Leit an och op deenen zwou Plenière mëttlerweil, déi mer scho gemaach hunn, sinn ëmmer méi Stëmmen aus de Foyeren, déi eis soen, Hei, mee ech. Kommt an d'Foyeren, hei ass et genau esou schlëmm, et ass ganz fuerchtbar Situatiounen an de Foyeren, déi mer matmaachen a mir wëllen doriwwer schwätzen. Mir hunn do och, den Här Manno ass do, d'Personaldelegatioun vum Logement Kräizbierg ass do och drop op deenen Dossieren, op deene Situatiounen a mir schaffen do zesummen. Ech mengen, et ass ee grousse Betrib. Wann dat herno do esou duergestallt ginn ass, wéi wann dee Problem op enger Säit géif bestoen an op der anerer Säit net, dann ass dat einfach manifestement net wouer an een, deen do mat de Leit schwätzt, dee gesäit dat och relativ schnell. Dat huet sech dunn ropgespëtzt. Eng éischt Stellungnam vum Verwaltungsrome koum dunn ronn, wann ee elo Mäerz hëlt, wou mer si déi éischt Kéier konfrontéiert hunn, ronn siwe Méint nodeems se déi éischt Kéier gewuer gi si vun eis, datt et Problemer géif ginn um Kräizbierg. Siwe Méint, wou mer näischt vun hinnen héieren. An no siwe Méint. wou mer pièces à l'appui, wou mer mat Bewäisstécker hinne se konfrontéiert hunn, am Ju, Juni, fir ganz korrekt ze bleiwen, Juni hu mer se dann mat engem Dossier, mat knallhaarde Fakte konfrontéiert. A säitdeem war Funkstille an da kréie mer siwe Méint no deem éischte Kontakt, kréie mer da gesot, oh, elo gi mer emol hin a lo analyséiere mer emol déi Situatioun. Elo gi mer emol hin a lo froe mer emol, dass en Externe kënnt, deen dann elo emol kuckt, wat hei iwwerhaapt lass ass. Mir hunn direkt gesot, dat dote kann net sinn. Et kann net sinn, datt mer esou laang diskutéieren, datt mer esou laang op déi Mësstänn hiweisen, datt esou laang näischt geschitt. An ech wäert Iech anhand vu ganz konkrete Beispiller weisen, datt d'Sécherheet och vun de Leit a Gefor ass, well einfach net reagéiert ginn ass, weder vun enger Direktioun nach vun engem Verwaltungsrot. Am September dunn sinn d'Leit op d'Strooss gaangen. Mir haten eng ronn 200 Leit, mengen ech, graff geschat, um Kräizbierg, déi op d'Strooss gaange si fir ze soen, mir maachen dat Spillchen hei net mat, mir loossen eis och net hinhalen, mir hunn alles op den Dësch geluet, mir hunn alles gesot, An et ass elo de Moment, fir Neel mat Käpp ze maachen a fir wierklech e Richtungswiessel um Kräizbierg unzegoe fir kënnen déi Problemer aus der Welt ze schafen. Mir sinn ëmmer oppe fir e Sozialdialog gewiescht, fir dono ze kucken. Mee ech mengen, wann een d'Problemer net als éischt ugeet un der Wuerzel an net aus der Welt schaaft, dann huet et och net Wäert ze dialogéieren, wéi ee elo wëll weidermaachen. Dat heescht, et muss een higoen an et muss ee soen, okay, komm mir schafen déi Problemer aus der Welt an dann dialogéiere mer doriwwer, wéi mer erëm an eng Situatioun wëlle kommen, wou mer wou mer, mir hunn et ëmmer gesot, wou mer wëllen méi Mënschlechkeet, wou mer wëlle méi Empathie, méi, méi déi sozial Missioun erëm an de Vierdergrond stellen um Kräizbierg. Entretemps ass et esou, dass, ech hunn et elo scho e puermol gesot an ech wäerten et och nach e puermol soen, dass mer wierklech bal all Dag erëm nei Leit hunn, déi eis, déi eis schreiwen, déi eis, déi eis Situatiounen matdeelen, mat Témoignagen, mat mat Schrëftstécker och, mat Bréiwer maachen, déi se perséinlech op der Hand schreiwen, ënnerschreiwen, well se eis soen, hei, ech wëll, dass dat dote gehéiert gëtt, ech wëll, dass dat dote mat do erafléisst. Op der anerer Säit si mer da gewuer ginn an der Press, dass eng Direktioun reagéiert hat op eisen Dossier, op déi Doleancen, déi d'Leit no vir bruet hunn. An dat, wat mer do héieren hunn, dat Dat huet jo just bestätegt am Fong alles, wat mer gesot hunn, nämlech dass hei mat der Angst gespillt gëtt, dass hei d'Leit menacéiert ginn, soubal wéi se de Mond opdoen, dass se am Fong direkt Angscht gemaach kréien, dass dat negativ Konsequenze fir si hätt an op der anerer Säit eben och, dass een do wéilt mat voller Kraaft dogéint goen, loosse mer mol esou soen. Mir hunn och an der Press si mer gewuer ginn, dass dunn e Verwaltungsrot, zu deenen doten Aussoen näischt anescht ze soen hat, wéi, Wa mer gewosst hätten, dass deen Dossier giff un d'Öffentlechkeet geroden, da wär e wahrscheinlech anescht geschriwwe ginn. Dat muss ee sech emol bedenken, wann dat déi eenzeg Ausso ass, déi e Verwaltungsrot respektiv e President vum Verwaltungsrot dann zu deenen Aussoen do mécht an der Öffentlechkeet. Dat heescht, net déi hefteg Aussoen do a Fro gestallt oder dodrop reagéiert, mee just gesot, Wa mer gewosst hätten, dass iergendeen dat giff gewuer ginn, dann hätte mer et vläit anescht ausgedréckt. Voilà, mir denken elo haut, dass et un der Zäit ass, och vläit e bësse méi konkret op de Contenu vum Dossier anzegoen, vläit verschidde Situatiounen ze beschreiwen aus deem Dossier. Well et gëtt ëmmer gesot, Mësstänn, mir schwätze vu Mobbing, mir schwätze vun Harcèlement, mir schwätze vun Drock, vu Menacen. Mee et ass oft immens schwéier, schwéier ze gräifen. Ech wëll zu deene Saache just soen, mir, wa mir elo hei iwwert de Contenu schwätzen, also op der enger Säit, éischtens wëlle mer iwwert de Contenu schwätzen, op der anerer Säit, dat hutt Der och an der Invitatioun gesi, wëlle mer iwwert déi nächst Schrëtt schwätzen, déi mer wëlles hunn. Zum Contenu wëll ech just e puer Saache, puer Saache soen. Also all déi Situatiounen, déi mer beschreiwen, all déi Situatiounen, déi an deem Dossier sinn, respektiv un de Verwaltungsrot erugetruede gi sinn, dat si Situatiounen, déi d'Leit un eis erugedroen Et si Leit, déi sinn op eis zoukomm, déi hunn zu eis gesot, Hei lauschtert, ech hunn hei eppes Schlëmmes erlieft oder ech hunn hei eng Situatioun, déi wëll ech, dogéint wëll ech mech wieren. An dowéinst hunn déi Leit eis kontaktéiert. Ech wëll och soen, dass vläicht net alles, wat mer hei beschreiwen, am initialen Dossier dra war. Dat läit dorunner, well, wéi ech virdru gesot hunn, dass mer ëmmer erëm nei Doleancë matgedeelt kréien. Dat Dat ass awer trotzdeem, an dat betounen ech hei, mir schwätzen iwwert keng Situatiounen, wou net de Verwaltungsrot scho matgedeelt krut. No eisem Piquet am September ware mer invitéiert am Verwaltungsrot, wou mer och nach eng Kéier d'Méiglechkeet hate fir nei Situatiounen, déi nach net am initialen Dossier dra waren, fir nei Situatiounen ze schilderen. Dat heescht, alles wat mer hei soen, ass am Fong engem Verwaltungsrot bekannt. An dowéinst ware mer jo och, an zwou Reprisen ware mer am Verwaltungsrot, fir genau op déi dote Mësstänn hinzeweisen. Ech wëll och soen, dass mer aus Datenschutzgrënn, ech mengen, dat kënnt Der Iech erklären, dat ass keng Iwwerraschung, dass mer keng Nimm nenne wäerten, mee dass mer einfach op d'Situatioune wäerten agoen, esou wéi se duergestallt gi sinn. Ech wäert dann en Deel maachen iwwert d'Salariés encadrants. De Joël wäert dono, ech wäert dem Joël dono d'Wuert ginn, da muss mer vläicht kucken mat de Mikroe fir déi hin an hier ze réckelen, de Joël wäert dann d'Wuert ginn fir d'Salariés handicapés. fir Situatiounen ze beschreiwen, déi déi Salariéen dann erlieft hunn. An da wäert ech herno nach eng Kéier op déi nächst Schrëtt agoen, déi mer elo wäerten ënnerhuelen. Eng Situatioun zum Beispill, déi, also et si lauter Beispiller, et sinn einfach elo Situatiounen erausgepickt vun engem groussen Dossier, dat wësst Der, mir hunn net ni opgehalen Ëmmer vun deene 400 Säiten ze schwätzen. Mir picken, mir hunn elo eenzel Situatiounen, déi representativ sinn am Fong fir dat Ganzt, hu mer eis elo hei erausgeholl. Eng Situatioun, déi ass och schonn d'lescht Woch ugeschwat ginn an der Press, dat ass, dat ass d'Sécherheet vun de Leit. Wa mir soen, d'Sécherheet vun de Leit ass hei a Gefor mat all Dag, dee vergeet, dann huet dat verschidde Grënn, firwat mir dat soen. Dann huet dat op der enger Säit e Grond, well mer dat elo scho puermol gesot hunn, et sinn Säit e puer Méint am Ganze scho 14 Leit fortgaangen. Dat heescht, mir hu gutt engagéiert, qualifizéiert, sozialpedagogesch ausgebiltent Personal, wat net méi do ass, wat nach net ganz ersat ginn ass. Dat heescht, dat ganzt Konstrukt Kräizbierg leeft am Moment einfach net esou, wéi et soll lafen, reng vun der professioneller Capacitéit hier, vun der Main-d'oeuvre, vun de Leit hier. Op der anerer awer Säit awer och, well einfach keng Kommunikatioun och do ass vun de Leit. Wa mir soen, et ass keng Mënschlechkeet do oder wa mir soen, d'Wuel oder déi sozial Missioun steet net am Virdergrond oder d'Wuel vun de vun de vun de Leit, vun de Mataarbechter mat enger Behënnerung, da wéinst u Situatiounen, wou mer am Fong denoncéieren, wou mer soen, e ganz konkret Beispill, an der Sérigraphie ginn nei Maschinne bestallt, do ginn dann nei, deier Maschinne bestallt. Am Virfeld ass vun eise Leit e puer Mol drop higewise ginn, dass d'sozial éducativ Personal an dee Prozess soll mat agebonne ginn, wat jo jiddereng misst aleeschten. Wa mer soen, mir bestelle Maschinnen, op deenen Encadranten mat Encadréen, mat Leit mat enger Behënnerung solle schaffen kënnen, dann zielt et net just, wéi vill T-Shirten do am Dag kënne geprint ginn, dann zielt am Fong, ob déi Leit déi Maschinne kënnen benotzen, ob d'Sécherheet garantéiert ass, ob een dat kann. Lige erklären, wéi autonom déi Leit kënnen domat schaffen, ob een do kann e Suivi herno maachen, etc. Etc. Wann een déi Etapp schonn iwwerspréngt, dat heescht d'Leit guer net an dee Prozess mat abënnt, fir déi Maschinn ze bestellen, an dat och déi Demande am Fong, déi och um Dësch loung, reegelméisseg ignoréiert, da komme mer a Situatiounen, wéi mer se elo hunn. Dann hu mer eng deier Maschinn do stoen, déi e Schwenkaarm huet, deen ausfiert, deen op der Héicht vum Genéck ass vun deene Leit, déi an engem Rollstull. sëtzen. Déi Maschinn, déi gëtt bis haut net benotzt vu Leit mat enger Behënnerung, einfach well se e ganz konkrete Sécherheetsrisiko duerstellen. Dat si Situatiounen, op déi hu mir opmierksam gemaach, ëmmer erëm iwwert eis Leit um Terrain, déi responsabel sinn, iwwert d'Personaldelegatioun, awer och am ca hu mer déi Situatiounen ugeschwat. Do ass ni drop reagéiert ginn. Dat heescht, mir hunn do deier Maschinne stoen, wou wierklech ganz konkret d'Sécherheet an d'Gesondheet vun deene Leit um. um Spill stoen an en enorme Sécherheetsrisiko duerstellen. Da muss mer soen, et gi ganz vill Situatiounen a ganz aner Situatiounen, einfach fir déi Kommunikatioun, fir bei deem Thema vun der Kommunikatioun ze bleiwen, vun dem Abanne vun de Professionellen, vum sozio-educative Personal, wa mer soen, mir hu Situatiounen, wou e Service zougemaach ginn ass zum Beispill, wou d'Responsabel vum Service, zwee Deeg virdru Bescheed gesot kruten an déi behënnert Mataarbechter deementspriechend och réischt zwee oder ee bis zwee Deeg virdru Bescheed gesot kruten, datt hire Service elo do zougif gemaach ginn ass, do néng Leit mat enger Behënnerung, néng Mataarbechter vun enger mat enger Behënnerung einfach vun haut op muer an en anere Service gesat ginn an da Salariés encadrants sech dogéint wëlle wieren an opmierksam maache wëllen dodrop, datt déi Salariés handicapés eng, eng, eng bëssen eng, eng Preparatiounsphas brauche fir esou e wesentlechen. Wiessel op hir Aarbecht, an do kann de Joël herno nach drop agoen, déi dann konfrontéiert gi mat ganz konkrete Sanktiounen, mat Avertissementen, déi mer och am Dossier hunn. Wa mer elo dobäi bleiwen, sozioeducativ Personal, wat sech fir hir Leit wëll asetzen a wëll mënschlech eben a soziopädagogesch kënnen op Situatiounen reagéieren, dann hu mer eng aner Situatioun am Dossier gehat, wou zum Beispill et Rumeure goufen, wat Usus war um Kräizbierg, fir ze soen, wann eng Persoun Gebuertsdag hat, fir dann an der Paus mol zesummen e Stéck Kuch z'iessen an dann zesummen sech dohinner ze sëtzen an dee Gebuertsdag während 10 Minutten ze feieren an an dass eng Kéier gesonge gëtt an dass déi Leit alles Guddes gewënscht kréien. Da goufen d'Rumeuren, dass déi, dass, dass, dass dat soll ofgeschaaft ginn, dass déi Gebuertsdeeg net méi solle gefeiert ginn. an eist Personnel encadrant am Fong gesot huet, ok, wann dat esou ass, da musse mer doriwwer schwätzen, well mir fannen dat keng gutt Saach. Dat ass eng Geschicht, dat ass immens wichteg fir déi Relatioun och tëschent Encadrant an Encadré, dat ass immens wichteg an deem soziopädagogesche Kader. Dunn ass gefrot ginn am Service, ob d'Responsabel déi dat Thema do soll op den Ordre du jour setze vun enger Reunioun mat der Direktioun, an dorops hi krut déi Responsabel och en Avertissement, Dat heescht eng ganz formell Sanktioun, well se soi-disant do giff d'Leit opstëppelen, respektiv net kontrolléiert hätt, ob déi ob déi Rumeure wouer wieren oder net. Mee dobäi wollt déi Persoun wierklech, also an do hu mer all d'Schrëftstécker, mir hunn all d'E-Mailen, déi hinner hir gaange sinn, mir hunn alles, kënne mer noweisen, datt déi Persoun einfach nëmme wollt doriwwer schwätzen a soen, dat ass wichteg fir fir déi Relatioun oprecht ze halen an deem och e Wäert bäizemoossen. Dowéinst soen ech, déi Avertissementen, an där ginn et der nach eng ganz Rei, wou mer kënnen driwwer schwätzen, mee wat kreéiert dat? Dat kreéiert eng Atmosphär vun der Angscht. Dat heescht, do si Leit, déi wëlle sech asetzen, déi wëlle sech hei asetzen fir déi Missioun, déi se sech ginn hunn oder déi se kruten um Kräizbierg, déi se sech och ginn hunn, wou se sech am Fong fir déi Beruffer do entscheet hunn. Beruffer, déi immens vill Engagement fuerderen, Beruffer, déi vill Empathie fuerderen a vill, wou dat Relationnellt immens wichteg ass am Fong mat deenen ze betreiende Persounen. déi sech am Fong wëllen an déi Richtung asetzen. A wat geschitt? Se gi formell sanctionéiert, se kréien Avertissementen. Ech hunn et virdru gesot, Entretiens préalables hat mer, mir hu Leit, déi sinn erausgäit ginn a mir hu Leit, déi si vu sech aus gaangen, well se einfach esou en Drock gespuert hunn par rapport zu esou Situatiounen, well se dat einfach gesot hunn, ech fannen hei meng Valeuren net méi erëm, ech maachen dat doten net méi mat. Dat hei sinn alles just Echantion. Ech kann och vläicht Dat ass oft méi einfach. Ech ka vun enger Situatioun schwätzen, déi ech selwer materlieft hunn als Gewerkschaftler och um Kräizbierg. Ech si kontaktéiert ginn als Sekretär vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiese vun enger Persoun, déi e Bréif krut, eng Convocatioun fir en Entretien préalable au licenciement, dat heescht ganz kloer e Virgespréich vun enger Entloossung, en Entloossungsgespréich am Fong. Déi Persoun, muss ee wëssen, déi gesondheetlech Schwieregkeeten hat an enger Mesure vun engem Reklassement war, ass un eis erugetrueden, well se gesot huet, ech traue mech net eleng an dat Gespréich ze goen, ech wëll do eng Begleedung. Dat ass eppes, wat mir oft maache vum OGBL aus fir eis Memberen, dass mer soen, okay, mir begleeden d'Leit an déi Gespréicher. Dat éischt wat mer froen ass, Kanns de der virstellen eppes wat geschitt ass oder eppes wats de gemaach solls hunn firwats de do geruff gëss? Déi Persoun huet gesot, Absolut näischt, ech weess guer net firwat ech geruff ginn, ech weess net wat do soll mer reprochéiert ginn, ech weess net firwat ech hei an e Gespréich geruff gi fir Licenciement. Dir musst iech virstellen, wann een elo gesondheetlech Problemer huet, an engem Reklassement ass an kritt ee sou e Bréif, dann ass een an enger Situatioun wou ee sech ëm seng Existenz Gedanke mécht. Do huet een Existenzängscht, et seet ee sech, mat mengem Reklassement, mat menger Krankheet weess ech net, ob ech muer nach um Aarbechtsmarché eng Aarbecht fannen, esou einfach, ob ech elo muss an de Chômage goen, ech weess net, wat ech do virgeworf kréien. Déi Persoun, déi war iwwert eng Woch an dem Glawe gelooss ginn, du flitts elo hei eraus. An da kënnt Dir Iech virstellen, wat do, wat dat psychologesch och mécht mat de Leit, woubäi déi absolut net wëssen, wéi hir Existenz muer kéint geséchert ginn opgrond vun hirer gesondheetlecher Verfassung. Do muss ech soen, ech wëll heiansdo esou an Erënnerung ruffen, dass mer hei iwwert e Kräizbierg schwätzen, iwwert eng sozial Institutioun, déi am Fong mat Leit schafft, déi kierperlech behënnert sinn. Ech si mat an dat Gespréich gaangen. An ech war schockéiert, éierch gesot schockéiert, als Gewerkschaftler, als professionelle Gewerkschaftler war ech schockéiert iwwer déi Aart a Weis, wéi do verfuer ginn ass. Op déi Fro, wat dann eigentlech déi Persoun virgeworf kritt, gouf et keng Äntwert. Hu mer bis haut nach keng Äntwert, well et gëtt keng Äntwert. Dat heescht, déi Persoun krut einfach just gesot, am Fong wär näischt do fir hir virzewerfen, mee opgrond vun enger Restrukturatioun vun hirem Service Giff d'Direktioun, hätt d'Direktioun gären, dass si giff ënnerschreiwen, fir hir Horairen unzepassen, dat heescht am Fong den Horaire ze änneren. Nun muss ee wëssen, dass am Kader vun deem Reklassement, dass et do en Avis gëtt vum Aarbechtsdokter, dee ganz kloer gesot huet, déi Persoun, déi soll esou schaffen an net anescht, déi soll moies schaffen. Opgrond vun hirer, vun hirer Krankheet huet se déi Energie net, packt se dat net, fir mëttes ze schaffen an dowéinst ass et recommandéiert vum Aarbechtsdokter gewiescht, schrëftlech, dass déi Persoun sollt moies schaffen. Déi Persoun ass hei eng Woch am Glawe gelooss ginn, se giff elo rausfléien. Déi Persoun ass an dem Glawe gelooss ginn, fir dass se dono alles soll akzeptéieren. An déi Persoun krut an deem Gespréich gesot, du akzeptéiers dat, du ënnerschreiws dat géint den Avis vun dengem Dokter oder du flitts hei raus. Dat ass déi Aart a Weis, wéi um Kräizbierg verfuer gëtt. Dat hunn ech selwer erlieft, do war ech selwer dobäi an deem Gespréich an ech kann dat hei bezeien, mat allem wat ech hunn. Do hu mer och och d'Schrëftstécker vun deem Entretien préalable, mir hunn och d'Konsequenz dovunner an ech muss soen, wann hei en Avis bei enger kranker Persoun, en Avis vun engem Dokter einfach ignoréiert gëtt, well dat strukturell méi Sënn soll ergi fir eng Direktioun an déi Persoun dann nach ënner Drock gesat gëtt, ganz konkret gesot kritt mat Menacen, du flitts hei raus, Wann s du dat doten net akzeptéiers a wann s du dech och nach herno traus, fir eppes dogéint z'ënnerhuelen, dann geheien mer dech och eraus. Dann ass dat, dann ass dat schlëmm an dann ass dat eng Faute grave vum Employeur an eisen Aen an dann ass dat ganz, ganz hefteg, eng ganz hefteg Schinn, déi eng Direktioun fiert. An dat doten zitt sech wéi e roude Fuedem duerch dee ganzen Dossier an, an, an, an, an, an dat. Dat Spill mat der Angscht, déi Menacen, dat an den Hannergrond réckele vun der Mënschlechkeet, vun der sozialer Missioun vun der Direktioun, an der Féierung vun der Direktioun, ass am Fong dee roude Fuedem, dee sech duerch all déi Situatiounen hei zitt. Ech wëll elo net ze laang, de Joël schwätzt dann nach, mir halen Iech hei op, mä et gi ganz vill Situatiounen. Mir hunn eng Persoun, déi huet en Avertissement kritt, well se sollt well se huet misse reesen am Kader vun hirer Aarbecht um Kräizbierg. Déi huet en Devis ugefrot fir en Ticket zum Beispill, deen huet deen eraginn an do hu mer och Beweiser, dass eng Direktioun confirméiert huet, dass déi Tickete kënne bestallt ginn. Déi Tickete sinn du bestallt ginn an du krut déi Persoun en Avertissement, well déi Ticketen du soi-disant am Nachhinein ze deier waren. Dat heescht, hei hu mer eng Direktioun, déi eppes accordéiert, an herno d'Leit formell bestrooft. Ech soen, en Avertissement ass keng Bagatelle. En Avertissement ass eng formell Sanktioun am Aarbechtsrecht. Dat heescht, wou Leit formell bestrooft ginn, well se eppes gemaach hunn, wat se virdru vun der Direktioun accordéiert kruten. Mir hunn eng Mataarbechterin gehat, déi huet, déi hat och en Entloossungsgespréich an déi huet missen no deem Entloossungsgespréich, wéinst der Aart a Weis, wéi dat gefouert gëtt, an ech hunn Iech virdru vu menger Aus mengem Point de vue erkläert, wéi ech esou en Entloossungsgespréich vun där Direktioun um Kräizbierg materlieft hunn. Mee déi heite Persoun, déi ass zesummegebrach. Dono do ass d'Ambulanz op de Kräizbierg komm, fir déi Persoun herno fortzeféieren. Dat sinn alles Saachen, wann Dir um Kräizbierg schafft an Dir erlieft och esou Situatiounen oder Dir, egal ob Der elo, ech weess net, Mataarbechter mat enger Behënnerung sidd oder Mataarbechter ouni Behënnerung, Dir erlieft déi Saachen, Dir gesitt déi Saachen bei Ären Aarbechtskolleegen, Dat mécht, datt si Angscht hutt, fir do ze schaffen. Dat mécht, datt Dir moies Angscht hutt, datt Dir mat enger Bull am Bauch op d'Aarbecht gitt, datt Dir Angscht hutt, de klengste Feeler ze maachen, datt Dir Angscht hutt, vläit zum falsche Moment dat Falscht ze soen an dann entweder en Avertissement ze kréien oder do äiskal erausgehäit ze ginn. An dat ass déi Atmosphär, dat ass dat, wat mer denoncéieren um Kräizbierg. Dat ass dee Manque u Mënschlechkeet, deen haut net méi do ass. An dat huet virun zwee Joer ugefaangen, an comme par hasard ass déi nei Direktioun säit zwee Joer an e puer Méint. do, an dat ass déi Schinn, déi déi nei Direktioun vun Ufank un gefuer ass. Mir hunn dann och, ech hunn et virdru gesot, mir hu ganz vill Leit, déi sech manifestéieren, haut nach bei eis, mir hunn Leit, déi eis schreiwen, mir hu Leit, déi de Verwaltungsrot uschreiwen, mir hu Leit, déi un d'Personaldelegatioun eruntrieden, a mir hunn, ëmmer méi Leit, déi un eis eruntrieden, an dat wëll ech soen, dat sinn Aussoen, mee dat sinn Aussoen, déi sech heefen, déi ëmmer erëmkomme vu Fraen, déi soen, se hätten onubruechten Avancen erlieft vu Säite vun enger Direktioun um Kräizbierg. Mir hunn haut Leit, déi eis kontaktéieren, déi schonn an den Nonzegerjoren, wou am Fong den nämmlechten Direkter schonn um Kräizbierg war, an zu enger liicht anerer Fonctioun, déi eis elo schreiwen, déi elo Aussoen treffe mat formelle Bréiwer, déi ënnerschriwwe sinn, fir ze soen, ech wëll déi Situatioun hei haut denoncéieren, ech hunn haut de Courage, well ech mierken, datt sech näischt gebessert huet an datt ech dat wëll ënnerstëtzen, déi Leit, déi haut de Courage hu fir eppes dogéint ze ënnerhuelen, well ech hat dee Courage deemools net. Ech kann Iech do, ech kann Iech dat, en Zitat virliesen aus deem, aus deem Bréif, do steet dann dran, Ech hu mech no an no ëmmer méi onwuel gefillt. Enges Dages huet hien dunn um Parking virum administrative Gebai zu mir gesot, Wa mir zwee wëlle mat een eens ginn, da musse mir zwee mat een an d'Bett goen. Haut fillen ech mech verpflicht, fir meng Erfarunge matzedeelen, fir an de momentanen Diskussiounen a Krisestëmmung an der Fondatioun aner Leit um Kräizbierg an hiren Aussoen de Courage ze ginn an ze ënnerstëtzen. Dat muss ee sech virstellen, esou Bréiwer kréie mir. ech weess net wivill, bestëmmt fënnef d'Woch, also bal all Dag kréie mir Aussoe vu Leit, déi Situatiounen denoncéieren. An dat doten ass eng Situatioun, déi ëmmer erëmkënnt, déi ëmmer erëm beschriwwe gëtt. Do ass och e ca um Courant. Verschiddener vun deene Bréiwer sinn direkt un de ca gaangen, un de Verwaltungsrot gaangen. Dat sinn Aussoen, mee ech muss soen, wann déi Aussoen ëmmer erëmkommen, an dat ass jo dat, wat deen Dossier am Fong seet. Mir ginn hei op de Contenu vun engem Dossier an, wou ech lech virdru gesot hunn, mir huelen hei Echantillone raus. Mee et, et, et gesäit een e Schema do dran, et gesäit een e Muster do dran. An déi Aussoen, déi kommen ëmmer erëm an kommen all Dag nei Aussoen. Elo komme Leit aus de Foyeren, déi Situatiounen denoncéieren, d'Kinéen an de Foyeren, déi eis soen, mir kënnen hei eis Aarbecht net uerdentlech maachen, mir hunn e Personalmangel, mir, mir, et gëtt kee Wäert op Soinen geluet, gëtt kee Wäert op eis professionell Aarbecht geluet als Kiné. Mir musse Basis-Soinen maachen, dat heescht déi Mënschlechkeet, déi Aarbecht am Fong, déi sozial Aarbecht mat de Bewunner, mat de Mataarbechter mat enger Behënnerung, déi gëtt ëmmer, ëmmer hannendru gestallt. A wat zielt ass dann, wéi beim Bestelle vun de Maschinnen, dass se da kënnen, ech weess net, 5.000 T-Shirten Dag drécken, war dat dat? Dat ass dann dat wat. wichteg ze si schéngt. Ech ginn enke schnell dem, also schnell, du hues esou vill Zäit wéi s du wëlls, ech ginn dem Joël d'Wuert. De Joël kann nach op aner Situatiounen agoen an da maache mer vläicht enke kuerz de Punkt an déi nächst Schrëtt vun eiser Säit aus, déi ugeduet sinn. Jo, merci villmools Pit fir deng ausféierlech Introduktioun. Ech ginn der elo e puer Saachen och an, déi elo méi spezifesch den Travailleur handicapé betrëfft, obwuel een natierlech muss soen, datt een dat elo net einfach esou kann trennen. Dat eent an dat anert ass ganz enk vernetzt an et muss ee sech och ganz kloer ginn, datt esou eng Institutioun wéi d'Fondation Kräizbierg kee klassesche Betrib ass wéi dat, wat een esou um normalen Aarbechtsmaart kennt. D'Relatiounen, déi et ginn zwëschent dem Personnel encadrant an dem Personnel soignant, soigné, pardon, also déi behënnert Mataarbechter oder Bewunner an de Wunnstrukturen, ass eng Relatioun, déi extrem déif mënschlech ass. Fir vill vun de Leit mat enger Behënnerung, déi do an den Institutiounen sinn, ass dat och ganz oft den eenzegen. soen ech emol, soziale Kontakt, dee se hunn, deelweis och wierklech quasi en Ersatz vu Famill. Dir kënnt Iech et dann also virstellen, datt, wann natierlech d'Personal encadrant esou en Drock ënner briet ass, wéi dat, wat elo alles vum Pit gezielt ginn ass, datt dat natierlech dann en Impakt huet och op dat Wohlbefanne vu vun de Bewunner an de Wunnstrukturen oder respektiv vun de Salariés handicapéen, an datt dat dann natierlech och e generellen einfach Mal-être gëtt, deen déif sëtzt bei verschidde Leit. Dann ass et och esou, wann dann natierlech esou e massiven, Entloossunge ginn oder Leit, déi hir Aarbecht quasi flüchten, well se et net méi packen, well se soen, wann ech hei méi laang ënnert deene Bedingunge muss schaffen, da ginn ech selwer krank a kann mech esou net méi virstellen, datt ech esou weider ka schaffen. Datt dat dann erëm och all Kéiers en déiwen Rass ass an déi sozial Bindungen, déi et ewe ginn zwëschen de Bewunner respektiv Salariés handicapéen an ewen dem Personnel encadrant. Do schwätze mer vu Leit, déi deelweis eng Carrière hate vun 30 Joer beim Kräizbierg, déi gaange sinn, Net well se eng besser fonnt hunn, mee well se et einfach net méi gepackt hunn, well se et einfach net méi konnten ënnert deene Bedingunge weider do all Dag op d'Aarbecht goen. Wéi gesot, et ass da fir den Travailleur handicapé am Atelier eppes wat en richtege Rass ass, wat e richtege jo Verloscht vun engem quasi Familljemitglied deelweis ka bedeiten. Dodrops hin hunn dann natierlech och verschidde Leit vun den Travailleurs handicapéë geduecht, okay, dat do wëlle mer esou ënnert där Form net weider einfach nokucken a wëllen do kucken, datt mir eisen Personnel encadrant och iergendwéi kënnen ënnerstëtzen. A mir wëllen eis Leit halen. Dat si Leit, deene mer vertrauen, mat deem mer geléiert hunn, gutt, produktiv kënnen ze schaffen a wëllen dat net méi esou weider unhuelen. an hunn sech dann zum Beispill getraut, grad an engem Atelier, wou esou e Fall war, wou eng Mataarbechterin gekënnegt gouf wéngs enger Bagatelle, hunn se dann geduecht, ok, mir maachen eng Aart Petitioun, déi mer dann der Direktioun wëllen ofginn, fir hinnen dann ze soen, datt mer ënnert deene Bedingungen net wëllen, datt de Kräizbierg sech weider entwéckelt. Ee Momentchen, Bart. Saach déi se da gemaach hunn. An dee Moment wou dann en designéierte Spriecher vun deem Atelier dann decidéiert huet déi Petitioun dann der Direktioun wëllen ofzeginn an en dat dann och grad wollt maachen wou den Direkter grad eewe quasi am Gang vun den Ateliere stung, ass en dohi gaangen, wollt dann der Direktioun d'Petitioun ofginn, mat puer Erklärungen. Knapps haten erkläert, kruten de Petitioun aus der Hand gerappt an krut se virun senger Nues zerrappt an ganz kloer gesot, dat do wär eng Situatioun déi net méi ze sinn hätt. Schliisslech wär et en Betrib deen a keng Fräi, also keng Demokratie, voilà, et giff keng Demokratie sinn an d'Matsproocherecht vun de Leit mat enger Behënnerung wär do net gewënscht an net gefrot. Generell ass dat eng Attitüd, déi wierklech fraglech ass, well natierlech ass et esou, et stëmmt, den Atelier protégé ass schonn och eng Aarbechtsstell, et stëmmt schonn och, dat natierlech d'Salariés handicapéen, déi do täteg sinn, ënnert Aarbechtskontrakt sinn an natierlech och ënnert dem Droit du travail stinn. Awer ewe grad do ass et jo ewe ganz kloer, datt ewe schonn ewuel e Matsproocherecht an den Droit au dialogue social awer garantéiert muss ginn, dat steet och am Aarbechtsgesetz. Dat ass awer manifestement vu Säitens vun der Direktioun awer ganz aneschtes betruecht. Niewebäi, datt dat och eng immens degradant Situatioun war fir de fir de ganzen Atelier, dee sech do wierklech de Courage geholl hat, fir ze sech ze engagéieren, fir éischtens emol hir Interessen an hir hiren Atelier an dann awer eeben och solidaresch sech wollte weise mat mat de Leit, mat deene se all Dag zesumme schaffen, war dat e richtegen Schlag an d'Gesiicht, wat onannehmbar ass. Niewebäi ass awer och, sinn och ganz vill Témoignagen komm vun Salariés handicapéen, déi ganz kloer gesot hunn, datt se an de leschten zwee Joer souwisou gemierkt hunn, datt se als Mataarbechter guer net méi eescht geholl giffe ginn an datt hir Besoinen am Alldag och net méi giffe berücksichtegt ginn. Beispillsweis sinn Aussoen, déi se gehéiert hunn, déi vu Säitens vun der Direktioun koumen, déi se deelweis perséinlech gesot kruten, Dir Behënnerter, Dir kënnt iwwerhaapt frou sinn, datt Der hei eng Plaz hutt a sollt roueg sinn an einfach maachen, wat een Iech seet. Oder eng aner Ausso, eng aner Ausso, déi Verschiddener gemaach kruten, A fir dat, wat Dir hei leescht, verdéngt Der souwisou vill ze vill. Grad bei der Fondatioun Kräizbierg ass dee Saz e ganz schlëmme Saz. D'Fondation Kräizbierg ass eng vun den Institutiounen, déi hir Leit mat Behënnerung an den Atelieren virum Gesetz vun 2004 ëmmer remuneréiert huet. An ëmmer mat der Argumentatioun, datt et wichteg wär ze weisen no baussen, datt Salariéen, also Leit, déi an engem Atelier protégé sinn, sollen als Salarié en tant que tel ugesi ginn, an datt jiddwereen, deen do täteg ass, 100 Prozent vu senge Capacitéite gëtt, och wann dat villäicht an der Produktioun verglach zu engem Validen natierlech eng ganz aner Dimensioun huet, kloer, mee awer datt et eng Aarbecht wär, déi jiddwereen do giff leeschten, déi misst gewäertschätzt ginn an datt et eng qualitativ héichwäerteg Aarbecht wär. Elo op eemol ass den Discours e ganz aneren. Elo heescht et dann, jo, fir dat wat Der hei leescht, verdéngt Der souwisou vill ze vill. Also dat ass e regelrechten Réckschrëtt, grad wann ee bedenkt, vu wou ewen d'Fondation Kräiz Bierg eigentlech komm, kënnt. Wann een ewen seet, virun 2004, firwat hunn ech dat als Datum gesot, 2004 ass ewen d'grouss Reform vum Gesetz iwwert den Travailleur handicapé gestëmmt ginn, wou eeben grad all Salarié an engem Atelier protégé als tel quel och Salarié unerkannt gouf. Fréier waren d'Leit an Atelieren duerch déi d'Institutiounen allgemeng eeben net remuneréiert an déi kruten dann iergendwelch Subsider oder Hëllefe vun dem Ministère de la Famille fir iwwert de Mount ze kommen, den RMG oder wat och ëmmer. An déi Tätegkeet déi se eigentlech an den Atelieren verriicht haten, waren eeben an deem Sënn keng wierklech bezuelten Aarbechten, si haten och net de Statut als Salarié an deementspriechend och net d'Rechter vun engem Salarié. Wéi gesot, ausser d'Fondatioun Kräizbierg, déi deemools ganz kloer de Signal gesat hat, vum éischten Dag vun hirer Grëndung un, datt si déi Saach aneschtes wéilte maachen. Elo de Wee zeréckzegoen, dat ass eng ganz schlëmm Saach. Generell hunn och ganz vill Travailleurs handicapéen témoignéiert, datt de ganze Volet Suivi guer net méi existéiert. Och am Gesetz vun 2004 ass ganz kloer geschriwwen, datt en Atelier protégé net nëmmen d'Missioun hätt, de Leit mat enger Behënnerung eng Aarbecht unzebidden, mee datt et op kee Fall eng Voie de garage dierft sinn, Au contraire, et misst am Fong all eng eng Plattform sinn, wou d'Leit stänneg weider gebilt ginn, geschoult ginn, trainéiert ginn, fir de Wee op den normalen Aarbechtsmaart ze fannen. Dat geet awer nëmme, wann natierlech pro Persoun, déi dann do och täteg ass am Atelier, e Plang opgestallt gëtt, en individuellen Förderplang opgestallt gëtt, wou dann gekuckt gëtt, ok, wéi kann een d'Aarbechtscapacitéit vun där Persoun Fërderen, optimiséieren an en natierlech och begleeden an ënnerstëtzen, fir de Wee op den normalen Aarbechtsmaart ze fannen. Déi Mesure gouf et fréier. Do gouf et Servicer, den Service Suivi beispillsweis, dee ganz kloer déi Missioun ënner anerem ënnerstëtzt huet, wou Leit och reegelméisseg ënnerstëtzt goufe fir Stagen kënnen ze maachen an Entreprisen baussen op dem normalen Aarbechtsmaart. Alles Mesuren, déi zerfall sinn an de leschten zwee Joeren, well nëmmen nach dat eent zielt, dat ass d'Produktioun. Haaptsaach d'Maschinnen dréien an d'Haaptsaach et gëtt vill verkaf an et gëtt wéineg op de Besoin an op déi Haaptmissioun am Fong erol agaangen, déi d'Fondation Kräizbierg an den Atelieren misst nogoen. Ginn awer och vill Problemer an de Foyeren. Och Bewunner aus de Foyeren hu sech mëttlerweil ëmmer méi gemellt, datt hir elementar Rechter net méi am Fong geholl respektéiert ginn, d'Recht zum Beispill grad eeben op e soziaalt Liewen. Wann déi net méi géife respektéiert ginn, ass dat ganz vill dorop zeréckzeféieren, datt e manifeste Manktum u Personal do wier, Dëse Manktem u Personal ass awer net zeréckzeféieren, datt elo manner agestallt gi wär oder de Personalschlëssel sech geännert hätt, mee ass domadder zeréckzeféieren, datt et en horrenden Taux u Krankescheiner ginn, wou immens vill Leit mat, also vum Personnel encadrant, et einfach eeben och net méi packen, op hir Aarbecht kënnen ze goen, aus de selwechte Grënn wéi dat, wat de Pit alles schonn opgezielt huet. An natierlech dann automatesch d'Situatioun kënnt, datt an engem Haus, wou souwisou schonn mat engem Personalschlëssel muss geschafft ginn, deen extrem knapps berechnet ass, fir wierklech de Besoinen vun jiddwerengem kënnen nozekommen a gerecht ze ginn, dann natierlech drastesch an de Keller fält. Wann Der eng Equipe hutt vun dräi Encadranten, déi dann do eng 15, 20 Leit soll iergendwéi betreien an d'feelt op eemol d'Hallschent vun där Equipe an déi kann net ersat ginn, kënnt Dir Iech jo virstellen, datt dann dat, wat nach geleescht gëtt, sech op e Minimum reduzéiert, dat heescht op all dës, wat elo primär Hëllefstellunge sinn. Alles, wat dann awer esou Saache sinn, déi haaptsächlech esou sozial Aktivitéite sinn, wéi kënnen emol op e Kinobesuch oder kënnen emol iergendwéi eppes ënnerhuelen, sief et alleng oder am Grupp, dann natierlech automatesch ewechfält. Et ginn awer och Situatiounen, déi wou ee sech scho Froe ka stellen, wéi dat iwwerhaapt méiglech ass. Et sinn eis Témoignagen komm, déi vu puer Leit bestätegt goufen, datt et mëttlerweil esou schlëmm ass, datt duerch dëse wahrscheinlech Manktum un Aarbechtskräften, wéi och ëmmer et virkomm ass, datt bei de Bestellungen vum Iessen deelweis Iesse gefeelt huet, datt owes mol net méi genuch Brout do war, fir datt jiddweree méi wéi eng zwee, also zwee Schmiere konnt iessen, mam Schlussresultat, datt da schlussendlech verschiddener vum Personal no hire Schicht, befuer se heem gefuer sinn, nach séier op d'Tankstell gefuer sinn, fir dann d'Leit op d'mannst nach iergendeppes Klenges dann z'iessen ze bréngen. Also fir e Land wéi Lëtzebuerg fannen ech dat doten schonn awer e bësse fraglech, ganz éierlech gesot. Et sinn och aner Servicer, beispillsweis en Service Kiné, dee ganz kloer seet, datt se ëmmer manner Prestatiounen kinésithérapeutique, englesch, kënne maachen, well se ëmmer méi abezu ginn an déi Pfleegeaarbecht, also fir d'Leit quasi Personal encadrant ze hëllefen, elo, wat weess ech, bei den Toilettengäng oder een aus dem Bett ze hiewen oder hei oder do, well de Manktum u Personal esou drastesch ass, wéi en eben ass. Wat dann natierlech awer och fatal ass, well ech mengen, esou Séances de kinéen, dat ass fir verschidde Leit net nëmmen eng Saach vu Bien-être, dat ass och wierklech eng vital Saach, fir ze verhënneren, datt d'Behënnerung méi schlëmm gëtt, datt d'Mobilitéit méi ageschränkt gëtt oder deemno wéi esouguer wierklech d'Gesondheet a Fro gestallt gëtt. Et ass ee Bewunner, deen huet och gesot, dee wier giff sech elo net méi zeréckhalen, dee giff elo an der nächsten Zäit op Facebook och Saache posten, an ech hunn schonn ee Post gesinn, wou e mir, wou e gewisen huet, also Wéi säin seng Drockstell um Gesäss mëttlerweil schonn bis op d'Schank op ass, an no sengen Aussoen no einfach well net genuch kann no him gekuckt ginn am Sënn fir him eben déi néideg Soinen ze ginn. Sou Situatiounen sinn fir e Land wéi Lëtzebuerg wierklech méi wéi fraglech, an fir eng Institutioun wéi d'Fondatioun Kräizbierg souwisou, well sou Saachen ware bis elo effektiv nach net, bis elo virun eben den leschten zwee Joeren. Dann sinn och esou Saachen, wéi elo wat de Pit ugeschwat huet, wat elo wierklech reng esou aarbechtsrechtlech, relationell zwëschent eeben Direktioun a Salarié, do gëtt och kee Rücksicht geholl, ob dat elo e Salarié handicapé ass oder net. Et sinn och do zwee Salariés handicapéen, déi elo kierzlech réischt demissionéiert hunn an trotz der schwiereger Situatioun, eng nei Aarbecht als Salarié handicapé um Aarbechtsmaart ze fannen, eeben léiwer gesot hunn, Nee, ech doen mer dat net un, ech kommen net weider hei an d'Ateliere schaffen, ech demissionéieren. Wat hire Recht ass, dat ass jo guer keng Fro. Déi dann awer direkt, nodeem se demissionéiert hunn, an de Büro convoquéiert goufen a sech hu missten erklären, wat dat dann soll, wéi wat si hinnen géif ugoen do ze demissionéieren, also soll quasi a Fro gestallt ginn, hiert Recht iwwerhaapt de Betrib ze verloossen, kruten och gesot, si missten och elo am Detail soen, wat hir Pläng wäer fir d'Zukunft, dat wär vum Ministère, géif dat verlaangt ginn. Bis elo hunn ech nach kee Règlement grand-ducal oder Gesetztext oder soss eppes fonnt, wou dat esou formuléiert wär, datt e Salarié, dee kënnegt, an och net e Salarié handicapé, misst sengem Arbeitgeber seng Liewenspläng op den Dësch leeën. Déi Leit, déi wollten och accompagnéiert ginn, well se eeben souwisou schonn e bëssen Angscht haten, an dat Gespréich ze goen, krute se refuséiert. krute se wierklech refuséiert, déi hunn net dierften op hir elementaart Recht, eeben a bei esou engem Gespréich een Delegéierten dobäi ze hunn oder Personne de son choix, sinn do an deene Gespréicher deelweis och wierklech ënnert Drock gesat ginn, regelrecht ënnert Drock gesat ginn. Eng vun deenen zwee Persounen huet am Nachhinein souguer e Schreiwens offiziell un d'Direktioun geschéckt, mat Kopie un d'Delegatioun. wou si dat ganz Gespréich op den Dësch geluecht huet a wierklech regrettéiert huet, datt no esou ville Joren, wou et do geschafft huet, si déi Institutioun ënner deene Konditioune misst verloossen. Dodrops hi krut et dann zwee Deeg drop en ageschriwwene Bréif vun der selwechter Direktioun, datt wa si dat net direkt géif zeréckhuelen, si géif juristesch poursuivéiert ginn. Voilà, dat ass nëmme fir emol e bëssen de Kader ze setzen. Dann niewebäi muss een och soen, wéi gesot, dat waren Mataarbechte, déi wierklech laang Joren do am Atelier geschafft hunn, krute se och direkt den Dag selwer, fir déi eng Persoun, déi aner Persoun, mengen ech, war et den Dag drop, per Mail matgedeelt, datt se hire Préavis och net ze prestéieren hätten, si dierften den Dag drop schonn net méi op de Kräizbierg kommen. Et war dann natierlech ganz schéi formuléiert, dann hätten se sech, hätten se Zäit fir sech op hir nei Aarbecht ze preparéieren an mat awer dem Resultat, datt déi Läit, déi zwee Mataarbechter net mol d'Geleegenheet kritt hunn sech anstänneg ze verabschiden vis-à-vis vun hire Kollegen, awer och mol net d'Geleegenheet kritt hunn fir iwwerhaapt hir Saachen ze recuperéieren, déi deelweis lo nach ëmmer do an de jeeweilegen Ateliere sinn, wou se geschafft hunn. Also eng Aart a Weis mat Leit ëmzegoen, déi wierklech ënnert aller Sau ass, déi a kengem Betrib seng Plaz huet, wou mer leider natierlech wëssen, datt de Kräizbierg lo keng Exceptioun ass. Et gi vill Betriber, wou leider de Respekt vis-à-vis vum Salarié net, net héich steet, awer déi an enger Institutioun wéi d'Fondatioun Kräizbierg op kee Fall däerf sinn. A mir wäerten dat doten ganz kloer och net, net nach laang nokucken. Wat mir eis och froen, ass mat all deenen, Saachen, déi um Dësch leien, déi belegbar sinn. Dat heescht, mir erfannen näischt, mir setzen net Saachen hei an d'Welt, wéi aner Leit dat gäre maachen. Mir kënnen alles beleeën, wat mir hei avancéieren. Ass et eis och wierklech eng Fro, wéi et ka sinn, datt de Verwaltungsrot esou passiv reagéiert op dat Ganzt? An och do ass esou lues a lues d'Fro, déi sech stellt, awifärem en si och mat a Verantwortung muss droen an am Fong geholl och si a Fro muss stellen. Jo, merci Joël. Bon, ech mengen, dat do war elo ganz vill, et ware ganz vill Informatiounen, ganz vill Situatiounen och fir Iech. Et ass awer just d'Spëtz vum Äisbierg. Mir hunn et elo e puermol gesot, et ass, Mir hunn net de ganzen Dossier elo hei beschwat, aus deene Grënn, déi mer virdrun ugeschwat hunn, mee mir hunn eis eenzel Situatiounen erausgeholl als Echantillon. Deen Echantillon ass awer representativ an ech hunn et virdru scho gesot, Wa sech eppes erauskristalliséiert, dann ass dat dee roude Fuedem, dass hei eng sozial Missioun, dass hei eng onmënschlech, en onmënschleche Féierungsstil vun der Direktioun ausgeet an dass hei d'Leit ënner Drock gesat ginn an, an hefteg menacéiert ginn an a sanctionéiert gi wéinst Bagatellen an dat Ganzt am Fong eng Atmosphär kreéiert um Kräizbierg, déi nëmmi am Intérêt ass vun de behënnerte Mataarbechter an och nëmmi vu guer kengem Salarié méi, deen, déi, déi alleguerte mat der Angscht am Fong op d'Aarbecht, op d'Aarbecht ginn. De Joël huet et gesot, an dat ass eng wichteg a pertinent Fro, déi ee muss stellen, Ass e ca, ass e Verwaltungsrot hei total handlungsonfäeg oder gleeft, E Verwaltungsrot eleit net deenen honnerten Aussoen, déi mer hinne presentéieren, oder? Oder ass et dem Verwaltungsrot einfach net wäert, vläit déi Leit hei ze schützen? Ech wëllt och, ech soen et elo hei, wou mer um Piquet, wou mer nom Piquet an de Verwaltungsrot geruff gi sinn, do ass dann d'Ausso komm vun engem President vum Verwaltungsrot, ob mir eigentlech wéissten, wat dat si giff kaschten. fir eng direkt eng Offanung ze bezuelen, wann se deem géife soen, e misst goen. Dat ass eng ganz hefteg Ausso. Mir hunn dunn d'Géigefro gestallt, wann ee lo. Et hänkt éischtens mol vu senger Pai of, dat wär jo da mol eng interessant Fro fir ze klären. Op der anerer Säit hu mer d'Géigefro gestallt, wat dann, wann ee giff e Präisschëld un d'Sécherheet vun de Leit hänken an un d'Wuelbefanne vun de Mataarbechter, ob dat dann gi finanziell méi kleng ausfalen oder net. Et kann net eng Fro vum Präis sinn. An, wéi gesot, de Präis vum Wuelbefanne vun de Leit a vun der Sécherheet vun de Leit, souwuel vun de Salariéë wéi vun de behënnerte Mataarbechter, ass ëmmer, ass ëmmer, muss ëmmer do driwwer stoen. Dofir hu mer och elo decidéiert, an do wollt ech eng Kéier ganz kuerz op d'nächst Etappen, op d'nächst Schrëtt agoen, dofir hu mer decidéiert, elo emol ganz kuerzfristeg, zwou Entrevuen unzefroen bei den zwee zoustännege Ministeren, nämlech vun der Aarbecht, den Aarbechtsminister, den Här Kersch, an d'Familljeministesch, d'Madame Cahn. Mir wëssen, dass d'Ministeren net, dass net zum Ressort oder zum daily business vun de Ministere gehéiert, fir sech an d'Personalpolitik vun de Betriber anzeféieren, mee et ass awer ganz kloer d'Responsabilitéit vun dësen zwee Ministeren, fir d'Wuelbefanne vun den Usagéen ze garantéieren, an dat an enger Institutioun, déi vun öffentleche Gelder, vu Steiersue vun eis alleguerte mat finanzéiert ginn an ënnerstëtzt ginn. Dat ass ganz kloer Är Responsabilitéit, an dowéinst hu mer och decidéiert, dee Schratt ze maachen an déi zwee Ministeren am Fong mat dëse Situatiounen ze konfrontéieren. Doriwwer eraus wäerte weider gewerkschaftlech Aktioune stattfannen, dat och vläit méi um lokale Plang. Ech hunn et virdru gesot, Foyeren, et gi vill Mësstänn och an de Foyeren, Foyeren, och d'Personaldelegatioun, Damen an Hären, ass do, vun de Foyeren trëtt, ass un eis erugetrueden, huet gesot, Här Läichert, mir hunn, mir schwätzen hei mat de Leit vun de Foyeren, déi kommen och elo alleguerten op eis duer an, oder ëmmer méi op eis duer an denoncéiere Situatiounen, déi den Joël och elo schonn deelweis ugeschwat huet. Dowéinst wäerte weider gewerkschaftlech Aktioune stattfannen, och dann um lokalen Niveau, vläicht bei de Foyeren. Doriwwer eraus muss ee soen, ca, dee weiderhin un der Idee festhält, fir elo emol en Externen dann ze beoptrage fir déi Situatioun elo emol vu baussen eng Kéier ze kucken an ze analyséieren, muss ee soen, déi Idee vum Audit, wann dorunner festgehale gëtt, mir hu vun Ufank u gesot, den Audit ass net d'Léisung, den Audit wär vläicht virun engem Joer d'Léisung gewiescht, mee ass et haut sécher neméi. Mee mir schléissen et och neméi aus, an enger weiderer Phas en Audit vun eiser Säit unzefroen, wat dann e Schlichtungsamt wier. A mir wëssen, wat och eng Non-Conciliatioun op engem Schlichtungsamt bedeit, dat bedeit e Streikrecht fir d'Leit an engem Litige collectif.